Għas-sett ma' Nicolo and Co jixtieq jirringrazzja lil Innovative Greens, Fixit Imports,
Gino Lombardi, mill-Mosta. Fil-fatt kien in-neighbour tiegħi għal ħafna snin. Però kelli niċċaqlaq sforz kemm jonħor li sa kważi kien iwaqqagħha r-rotunda. Ara naqbad miegħu qiegħda jien, ma jmurx jivvinta xi karattru u jikteb xi ktieb u jsemmiha lija. Għax bħalma tafu, Gino kiteb ħafna kotba sbieħ ukoll. Missieru m'huwa ħadd ħlief Elio Lombardi. Uġino huwa isem ta' xi ħadd nobbli u li jħaddan il-kwalitajiet ta' saħħa, unur, lealtà, U żejt l-oħra. u għerf.
Lura l-programm ma' Nicolo and Co qiegħed fil-kumpannija sabiħa ta' Gino Lombardi u qabel ma morna r-riklami konna qegħdin nitkellmu fuq iċ-ċajt li jħobb jgħid Gino, fuq iċ-ċajt li jagħmel Gino fuq in-nies. Isma' lilek ġieli għamlulek xi waħda almenu.
Għamlu li wahda. Mela. Tiblaħħom ġifiri, inti u koll. Għax jien ma nemmiex li li. Eh, Darba eh, li wahda da ġurnata sejda bija. Il-laħwa, mela pattawilek mela. bil-kbir. Mela kienem
kollega taħdem l-airport stess li kena kuntat spiss li konna ħbib ġifiri. Sewa. Imma din għamlet xi ħaġa kontra l-liġi ħalli ma nqgħodx nidħol f'dettalji. Mela wara night duty mort id-dar, kif wasalt qaluli per eżempju Jessie qalet li inti kont tkun magħha meta kienet tmur tagħmel dawn l-affarijiet. Iill. U semmietek u ħa jibagħtu għalik il-pulizija wara x'ħa tgħid u jiena tqam il-ġurnata Qed nistenna l-pulizija, la mort nipprova nistrieħ, naqra qed naħseb kif ħa noħroġ minnha di u newden u kelli paniku sħiħ fuqi. Xi l-erbgħa u nofs il-ħamsa jekk mhux iktar tard, ċemplu u laqgħuli ċ-ċajta Jean, taf. L-aħwa Jean! Sibt kappell? Jieġik.
Jieġik, ġik jisihbi, eh, taqbad daqsek ma' nis tajba. Isma darba u koll il-mara kienet batitek biex tixxi l-boċċi tal-kamla. Ejwa. Skin ġara. Mela, fil-break, f'nofsinar, mort nixtri kien hemm Myron Mangeri ħal-kirkop. U fl-erba qed nistennew il-gejt tinfetaħ tal-bariks biex nitilqu. U jien kelli mini minor u ħdejja kien hemm ħabib tiegħi mini minor. Sewwa.
U taf kif nagħmel jien, mela qbadt il-borsa tal-boċċi tal-kamra u qiegħed bid-dritti eżatt. Hekk u jiqbad dal-boċċi fejn.
Ta' parsi qed tiekol il-boċċa tal-kamra li xtrajt lill-mara. Meta rani ħaċċi tlieta erba' da minn tieqa tiegħu. Għalli kemm jidru tajbin ġibin, għalli nawel tnejn. Għatlu għal daqshekk jien uħriġt idejja, għaddejtielu daħħal idu Ġol borza kemm qabad straight għal ġo ħanin. Mhux waħda, xi sitta. U kif induna xkien? U zgur, u zgur, eh, miskin, eh? Dik wahda minna, miskin. Eh. U zgur, wahda mill-ħafna. Mill-ħafna. Bħal per eżempju ta' Clement. Mela,

Għedtilhom hekk u hekk mut jilgħa dar-raġel u dik qaltli ħalli f'idi. Hekk kontu miftemin jiġifieri. Żgur ftemt magħhom. Fik, eh. U dak kif tela' l-eskalator, iċ imbagħad u għamlitlu sinjal biex imur fuqha. Sewwa. Daħlet l-uffiċċju, Tqalleb ġol-fajl. Issa ħa taraw definizzjoni tal-iktar bniedem kalm li qatt ħaloq Alla. Sewwa.
Qal tqalleb ta' parsi ġol-fajl, qatlu Klement iwa, Mikallef iwa, toqgħod bla bla bla, qatlu jiddispjaċini qatlu għandek il-partenza miżmuma. Da kien tiela biex ikun xut fit-tieġ tat-tifel ta' ħuh. X'taħseb li wieġibha? X'wieġibha? Alla, il-passaport ħa ttiehuli jew ħa żżommu ħa mmur norqod?
Bis-serjetà! Daqshekk inkwieta. Il-ħanina kemm hu relax minn dan ras. Relax ta' Jiena kieku ġenninni xi ħaddek. Relax, għax qatt ma nafx bniedem kalm daqsu. Imbagħad kif għattulu li ċajta?
Mbagħad ħriġt jien, fqajt nidħaq jien, ħriġt minn wara loke, għalli xo loke. Ah, Ħalajnek, xi kultant ma nemminx meta jgħidu kemm hawn nies li huma kalmi, imma meta tisma' xi ħaġa. Definition ta' bnidem kalm. Inti bħala persuna nervuż jew kalm? Iwa, iwa, nervuż.
Nervuż.
Issa jiena nara kalm, imma nkalma ta' kif titkellem hekk vera rilassanti. Imma forsi minn ġewwa tkun mod ieħor. Mhux dejjem inkun kalm kemm nixtieq. Sewwa, sewwa, sewwa. Isma' ikel ma tikolx il-qarnit qaluli, ma tħobbx il-qarnit. u l-ikel Ċiniż.
Ikel Ċiniż u l-affarijiet tal-baħar sa ma silx nasal. Sew. Ma silx tal-bot.
Mux ma eh, Terġa tal-bot, mux il-friski. No, no, no.
Sawa.
U laqas il-barbecue sos, ġin. Laqas.
Issa jiena li kikun ista namel il-barbecue sos ma kollox. Għax vera nħobbu. Ma nifans jaħjej. Barbecue sos. Ġirin kun etnikol, kun hemm wieħed mill-ingredienti, il-barbecue sos. Tajdilhom le. Aqleb. Le, eżatt.
Isma, allura kif tagħmel inti meta tkun pereżempju qed tippjana għal xi ċajt, eċetera, eċetera, biex tikteb dwarhom? Tniżżilhom għal darba oħra jew inkella skont il-mood li tqum biha filgħodu? Invarja, ġieli nkun fil-mood niftakar ċajta u naqbad u niktibha biex nirrekordja filgħodu. Jew ġieli tkun ilha f'ġo moħħi biex nagħmilha. U faċli biex tidħaq inti Jean? Ejju, ejju, nidħaq, nidħaq. Ġifieri faċli n-nies idaħħquk? Iva. Għax normalment issib li dawn li jkunu jdaħħqu tkun daqsxejn iktar diffiċli fuqhom. Skont xi tkun però. Pereżempju, daw il-comedies tal-lum ma nsibhomx daqshekk tad-daħq. Ok. Il-humor li kien hemm fl-80s u qabel idaħħaqni iktar, ħa ngħid hekk. Pereżempju, jien inħobb ftit semgħu biha di. Hemm hemm kummedja jisimha My Hero. Okay.
Fuq super
Superman Irlandiż. Sewa. Sewa superhero Irlandiż. Li da jkun jkollu tfajla ners u Għandu natural ta' Irlandiż idum biex jitgħallem ta' smajt bihom l-Irish jokes. U jogħġobni immens, jiġifieri kultant infittex episodju fuq il-YouTube. Minn tagħhom.
Eżatt. Bħal
Fawlty Towers. Ekku.
Dak it-tip keeping up appearances. Jiena bħalissa ġie bejnietna vera iffissajt fuqu. Sabiħ. Kont għadni qatt ma rajtu qabel. Sabiħ immens.
Imma hi vera ddaħħaqni jiena, hi l-attriċi bravissima ta' vera. U hawn nies hekk illum, eh, ġifieri għadhom jeżistu dawk it-tip ta' nies. Naf minnhom jien. Xiex, eżatt bħal karattru tagħha. Tipo l-karattru tagħha. Ommi ma, ġifieri. Jagħmlu kollox għal għajn in-nies. Eżatt, eżatt, eżatt. Ħelwa wis, jiena ddaħħaqni ħafna. Jean, qed jgħidlu li sinja li għaddilna il-ħin tal-programm. Mill-ewwel hi hawnhekk, mill-ewwel. Isma' kien vera Ta' unur għalija li tkun hawnhekk fil-programm. U jien gost kbir tiegħi li ġejt niltaqa' miegħek. Anke qed nittik daqsxejn rigali bħala ringrazzjament talli naqadt magħna wkoll, Gino. Għandek Ola Chocolate and Vanilla Cereal grazzi għal Paul and Walters, ser intik ukoll ktieb mingħand Horizons, għandek pjanta mingħand l-Innovative Greens u għandek ukoll din il-fwieħa tad-ditta Paris grazzi għal Paul and Walters. Nirringrazzjak mill-ġdid Jean. Grazzi lilek.
U kompli tina aktar romanzi ħalli nkomplu noħdu gost u aktar ċajt ovvjament. Dak huwa don minn Alla. Vera.
Nispera li jħallini bih sakemm immut. Aħna nisperaw ukoll.
Grazzi minn qalbi sellili għal tad-dar, sellili għal kulħadd. Grazzi wkoll lilkom il-telespettaturi tal għal darbohra miltu appuntament magħna għal programma Nikola and Co. L-appuntament tiegħi għal magħkom dejjem wara l-aħbarijiet tas-7 u nofs hawnhekk fuq One. Lejla tajba.

Jurgen Manicolo jixtieq jirringrazzja lil Hair by John Noka Azzopardi, Dea Aesthetics and Wellness bi prodotti JU22 għall-kura tal-wiċċ, Pupa, Chic Med Aesthetics, Vigo Menswear għall-ħwejjeġ, Down Under 2 għaż-żraben, u Mateos Grasso minn A New Better Life. Dan il-programm twassal lilkom minn Innovative Greens.